minjhani va boti heyi he mfo a ni pfukangi a ni pfukangi mfo kwata ni na probleme ni na probleme laha ni nga kona ni ne ku na mfana un'wana swa ku ni lavana na yena a wu ku tivi lava xavisaka xinefu i mani mfana wa kona a ku a ku kona lava xavisaka xinefu laha u ku tivaka xinefu hambi ni byala ni timbangi so ni lava ku va ni pfuna na mehe ni lava ku hi swa ku sweswi no give up a swi va laha ni vonaka ni tshame kona me me mfundhisi fikise wo nemfo ndaswa u twa ni ku byela hi timbangi ni swinefu hi mhaka ku ku ri mfana wun'we a nga ni dlayele kereke va ri i va ri wilisi swa ku laha ni nga ta n'wi kuma ko mfana loyane no give up hi ndlela leyi mi ri mi lavana na wilisi ya ni lavana na wilisi ni lava mfana lowa nge wilisi empo laha ni nga ta hlangana na laha ni nga ta n'wi kuma ko wilisi hi vafana lane um i ni dyohele ngopfu laha na ta n'wi kuma kone xin'wana na xin'wana xi nga ta va xi ri kona ni to ni to khandla hi xoho hambi xa dlaya hambi njhani wa vona loko hemfo hambi laha ni nga ta n'wi kuma koho hemfo ni vona sweswi no give upa sweswi sweswi ni lava ni ku dlaya a ku na laha u nga ta ni pfuna hi timbangi hi we makasi mi ri wilisi endla njhani nako ene mi ri mi le ta n'wi dlaya empho i ni dyohele ngopfu i ni dyohele ngopfu empho i ni dyohele ngopfu sweswi no give up laha hi mhaka ya yena no give up phela sweswi ni vona ku swi tshamela ni no give up kahle kahle mi ri endle endle yini leswaku i endla hasahasa kasi wo n'wi tiva wo ngo ni vutisa vutisa hi yena awa a ni n'wi tiva no twa ku se mi se mi ta n'wi dlaya mara a ni n'wi tiva a ni n'wi tiva i swi ri mi dyohele ngopfu mi za mi ta n'wi khandla ni hi swi tina info i ni dyoherile wa swithu futhi swesweswo switsongo i switsongo swesweleswo swin'wana u endle yini info e mfana luyawa meka a hi kumani mina yehe a hi kumani mixoku willis a nga va swi endle swilo swi mi ndzilaka so info i swi endlile kasi we we mani mixo mari va nga va swi endlile ni ri i swi endli kasi we hi we mani we mara mixo xo xo info ni ri i swi endlile i swi endlile me a ni nge to a ni nge to tlanga wa swithu ku za u twame ni ku vutisa sweswi ni ku vutisa hi ku for a ni nga ta vula ni ku i ni dyoherila ni ah. naswona u twa ni ku vutisa ni ku a wu twangi na va ku ku na mfundhisi fixon fixon wa ko hi mehe naswona u twa sweswi ni ku vutisa ni ku a ku na lava xavisaka swindefu laha ku tivaka na kasi wa u ti tumbeta hi wehe mani kasi info hawa no tumbeta ku mavoko endlekeni ni vavisekile kahlekahle ni biwile kahlekahle daswa mi vona ni tipalapala xikandza so oh u lo biwa lo biwa hayi eh, wa vona sweswo i switsongo ka leswi mehe ni nga ta n'wi endla swoho i mfana loyi a wilisi ne eka leswi a nga ni endlela swoho mo ta n'wi dlaya kasi na eh, eh, i switsongo ngopfu swesweleswo ne a ku lati ni kombela wena ni komba lava xavisaka swinefu ni va swi nga ri dlaya swinefu ni timbanginyana ni lava ku ku kunwa ni dlaya sweswi ni givapile sweswi ni tshiketile ntirho lwani wena ni tshiketile hinkwaswo lo givapa hi ndlela leyi i wilisa nga loko mi tshike ntirho lowu i wilise i yaleyo nxaku i endle swilo swin'wana wa xetu i endle swilo swin'wana sweswi vanhu lava famba hinkwavo hi mhaka ye wilise se u vula ni ya n'wi tshike munhu wa tani a mara mi ya tshemba swi endlile wilise sweleswo a wu tshemba ka swi wa n'wi tiva a ni n'wi tivi no vula ku a ni tshemba swi endlile a nge endli wawe u yimbelela ku va a n'wi tivi a ni tshembi a nga yi endla mhaka ku fanele a kasi nge- wena wa- wa wo titumbeta mfo a ni ri ni biwile ni vavisekile ni biwile that's why ni ni pfala Oh, xikandza. lo biwa, ne? no biwa okay Eh mara ni ka na mi komba lava ku xavisaka emabyalani ntimbisi ni vuxoxo ya a hi famba ni komba lava xavisaka swinefu sweswo hi ku me ni la ku dzaha leswaku sweswi ni tshiketile ni dzaha ni mbangi ni dzaha ni nwa swinefu ni ni dzaha swinefu sweswi ene nanwa e laha va xavisa mugodwana u ni komba ko ni lo ta nwe mugodwana e ni nwa mucombodi hinkwaswo e, ya hikuva mfana loyi a wilisi yino ni lwele xitori laha ni nga ta ni kuma ko empfone mara ni tshemba swi endlile wilisi me sweswo u dlaya ku u ri a wu tshemba a swi endlile wo n'wi tiva wo ngo n'wi yimelela na a ni n'wi tiva mara a ni tshemba a swi endlile a nge endli mhaka ku fanele ya wulisi a hi famba u ya ni komba lava xavisaka swinefu madala
Hawu, yepho why why se u- u- u- uba u- uri pale ndlela yoku lava ku vanhu va ta ku yinda la ndleleni mani ni vavisekile ni ala nghena la moya la ni nga vaviseka kona oho ni xinepu va xavisa kwala Eh, wa vona mene leswaku hi ndlela leyi ne no give up hi ndlela leyi hi hi mhaka hi- hi hi mhaka munhu wun'we ntsena a nga wilisi

a ni mavoko endleka yini laha misaveni mi kuma ku ri na yena muyisa luyani a rhambe hi xaluwini a va nga lo swi lava yena kasi yefo hi wehe mani hempo u tiva loko a rhambe hi xaluwini u tlhela u ka u ta n'wi rivalela kasi hi wehe ma ho va chomi ya yena kumbe kumbe mi lo vulavula swin'wana wena yena a vulavula a vulavula nchumu no no vula ku ri nkama un'wanyana ya fanele a rivaleriwa kahle kahle ku sawumela rhambe hi xaluwini swi endla ka we kasi mara hifo hi wehe mani a wu ni byeli ni vito ra mara ho yini na a exi hayi kahle kahle exi a ni marhambi ri ni mfundhisi a mi fanele mi vhoma n'wi rivalela ku mi kuma ku i rhambe hi xalo wihi loko we ni nge we loko a wo swi tiva ku i ni endlele yini ne a wu nga ta vula ku ri ni n'wi rivalela se a wu tivi nchumu wena hin'we va va va byi swekile mqomboti va wu swekile hala xipungwana Eh, wa yi lava fana sa he wena nga ta ni tolovela swithu mpfhu va ri wa yi famba u ri hi ndlela leyi kasi so yena a mi sukele mi byerile ku ri ni vavisekile na e mara he mi nga vilela ni ri i lo vaviseka lo lo vaviseka ni ri hmm. ya mi nga vilela hi khensile ni ri ya hi ta ya xava Yon'wana.
Ma ta tswala mavito. Hi we Willis ebo. Kasi hi we Willis. Kasi me join e fiction ku me a lo rambiwa le kerekeni ya wena phela leme. Epo u tlha u tlha u nga ni byeli ku ri hi we endlela leyi hinkwayo ka mi famba na we mpo u ti tumbetile u nga ni byeli ku ri hi we. A ni rambe a ni rambe xal wini. A mina a rambe xal wini. A ta endla njhani me la? Epo endlela leyi hinkwayo ni famba na we u tlha u nga ni byeli nchumu mpo. A ni rambe xal wini la? U rambe xal wini jalo wa swi kota ku swi destroy njhani?